Wel, helo bawb a chroes yn ôl i'r sianel ac o'r ffaith mod i'n gwisgo hwn arna i chi'n gallu gweld mod i ar helfa ffosiliau i'w caff eto ond ble ydw i ar fore o'r o hydre? Wel, mi fan hyn Wren's Nest mae ffosiliau o'r cyfnod silwraidd i'w gael yma Mae'n enwog iawn am y Dudley Bug, sef uh, y trilobit, trilobit um, cylumini blwm yn bach i. Gawn ni weld un o rhain a heddi, falle, ond mae llawer o bethau eraill yma i'w gweld. Felly, mlaen â ni! Fel arfer, dyn ni'n disgwyl i wely'r môr fod yn wastad, nag y'n ni? Ac er i'r uh, creigiau yma gael eu ffurfio ar wely'r môr dros y uh, miliynau, miliynau o blynyddoedd ers hynny, maen nhw wedi cael eu troi ar ei ochr, fel hyn. Felly, dwi gwely'r môr ddim mor wastad a hynny fan hyn. Felly, beth sydd da ni fan hyn? Wel, dyma un Reef Coral, rhyw 420 miliwn o flynyddoedd ddod. A pan mae, mae gweddill y grŵp yn cyrraedd wedyn, um, byddwn ni'n chwilio yn yr ardal yma, Chi'n gweld ar y y llethr fyna, ma' 'na lawer iawn o ffosilie bech i'w cael yna. Ma' lot o bobl yn anwybyddu nhw gan bo' bo' nhw mor fech, ond ma' yym cregyn hyfryd i'w cael yn fanna. Wedi yy hi'n dreulio mas o'r garreg galch. jyst yna i unrhyw un codi nhw a wedyn awn ni rownd yr ochr yna hefyd ac mae yna safle arall jyst rownd y gornel yn fanna a nawn ni weld beth sydd fanna wedyn hefyd. Mae'r stwff fan hyn yn folcanig felly fi ddim ffosiliau fanna felly am y tro nawn ni ganolbwyntio ar yr ardal yma. Conservat Lagerstätte yw hwn, hynny yw, safle ble mae'r ffosiliau mewn cyflwr arbennig o dda. Felly, dylen ni weld ffosiliau hyfryd heddi. Yn bron pob un o'r cerrig yma, mae yna ffosiliau. Dweb edrych ar rhain, o'r blaen, dwi jyst yn mynd mewn yn o'r, ond fel ych chi'n gweld, beth sydd fan hyn, ffosiliau ym mhob man. Brachiopods yw'r rhain. Um, be arall sydd yma? Os yna rhywbeth ar ochr arall? Neg y ffosil o hwnna, mae'n yfryd beth bynnag. Oce, okay, beth arall sy'n o gwmpas yma? Dim llawer fanna. Darn y bech o crinoed fan hyn. Bracipod arall. Ie, yeah, mae yna lawer o bethau i'w cael. Ac mae'n werth edrych ar y cerrig mêl hefyd, jyst achos bod llawer o bobl yn anwybyddu nhw'n llwyr. Ac yn aml iawn, dyna ble ceir y ffosiliau mwyaf hyfryd. Dan y bech o crinoed yn fanna hefyd. brachiopods bach hyfryd yn fanna. Ac un mwy fanna. Fe wedi'r gweud yn barod, mae llawer o bobl sy'n dod yma yn anwybyddu'r cerig men wrth nhw chwilio am bethau mwy, ond os edrychwch chi, ar rai bech iawn iawn iawn. Ewch chi weld rai pethau hyfryd. Felly, fe sy'n gyda ni lawr fan hyn. Ok, mae gyda ni brachipod neis yn fanna. Cymryd y brachipod, ie. Yeah. Rydych chi'n gweld, mae'n fech iawn, ond mae berffaith. Mae'r oll beth yna, beth arall? Darn o coral fan hyn. A beth arall sydd yma? O, mae sawl peth i cael yma. Um, beth yw hwn? Coral arall. Um, beth arall? Darn o crinoed yma na. Um, brachipod arall yma na. Mae pob bath o beth yma. Beth sydd yn un? Dim llawer. Ond mae werth edrych yn y pethau bech na. Wedes i taw Reef Coral o'r cyfnod silwraidd oedd hwn, ia? Wel, chi'n gallu gweld hynny yn glir os edrychwch chi ar ffas fan hyn. Ydych chi'n gweld hwn? Darn mawr, neu goloni mawr, o goral sydd fan hyn, chi'n gweld? Draw fan hyn, am fanna, mae'n eitha mawr. A mae ffosiliau o goralau i'w ffeindio ym mhob man yma yn Wren's Nest. Ydych chi'n gallu ffeindio darnau o'r rhain o gwmpas y lle i gyd. Mae yna gwpl o enghreifftiau gwych fan hyn o goralla. Dyma un. Fan hyn. A just oddi tano, Yn un. Chi'n gweld un arall? Pert iawn ydy fe. Mae rhaid edrych yn agos weithiau i weld pethau. Ond, fel ydych chi'n gweld, mae yna lot o bethau i'w gweld. Braci y pod yn fanna, a beth arall sydd gyda ni. Mae lot o briars o fan hyn. Um, fanna, fanna, darnau bach o briars, a dyma ni, darnau chydig yn fwy. Beth yn y darn yma ni'n gweld coral fraiazoa, mwy o fraiazoa, brachiopods, llawer o bethau. Jyst yn un ardal bach, fanna. Iawn, mae bron yn amser i weddill y grŵp gyrraedd, felly wy'n mynd i gwrdd â nhw nawr. Gwelwch chi nes ymlaen. Rhai cyfaddau, taw dyna'r chili beats mwyaf mi erioed wedi gweld. Wel, mae pawb wedi ymgynnull, ni wedi dod lawr i'r ardal o'r enw y Fossil Trench, ac mae pawb yn chwilio am ffosilia. ac maen nhw'n ffeindo uh, pethau arferol yma, brachiopods, crinoid, spraezoa, coralau a phethau fel yna. Mae ddangos lluniau ohonyn nhw ar ddiwedd y fideo. Os edrychwch chi ar y cerig yma, newch chi weld, chi'n gweld y cylchoedd yn fyna?

A dyma fraciopod, braciopod spiriferid mae'n edrych fel. Dyma'n trilobyd cyntaf i heddi, dwi ddim yn edrych fel lot, ond dyna gorff trilobyd a rhan o'r cynffon hefyd. Mae'r pen yn edrych fel bod fe'r goll. Un o'r ffosilau mwy cyffredin yma yw'r pethau yma sy'n edrych fel canghennau bach. Um, Briars o enw, ond os edrychwch chi yn y llyfrau adnabod ffosiliau, dewch chi weld lot o goralau, brachiopods ac yn y blaen. Dim byd am y briars o trenu achos bod nhw mor gyffredin a mor hyfryd hefyd. Chi'n gweld y patrwm hyfryd yna yn y canol? Gwych. Alla i ddim gor-ddweud y pwynt bod bron pob carreg i chi'n codi yma yn llawn ffosiliau. Na ni, wna i ddod ar draws gastropod yn fanna, yn cadw hwnna. Beth sy'n fan hyn? Brachiopods a crinoids. Braced bod arall. Pob un darn o garreg ych chi'n codi, maen nhw'n llawn ffosiliau. Mae dod yma'n freudd wedi unrhyw un sy'n sy uh, lico casglu ffosiliau. Sawl ffosil sydd yn y llun yma? Swn i ddim eisiau trio cyfri nhw, maen nhw ym mhob man. Dyma enghraifft neis o goral unigol fan hyn, neu goral corn, horn coral yn Saesneg. Gwych. Nawr rydyn ni wedi dod nôl i'r reef a'r peth gyda wedi ffeindo yw hwn, crisial o galsid. Mi'n licio hwnna. Ond mae pawb yn chwilio yn yr ardal yma nawr. A beth ych chi'n meddwl yw hwn? Wel, dwi'n mynd i roi clyw i chi, jyst i fynd i weid, coral yw e. Mae'r oll beth yma yn un dan o coral. Dyma ddarn o gorol fi newydd ffeindo, ond os edrychwn ni'n agosach ato fe, chi'n gweld mor bert i we. Dwi'n edrych fel llawer pan chi'n i weld e, fel mae e. Ond o edrych yn agos, chi'n gweld darn y bach drwy'r roedd yr anifeiliaid yn byw. Wel, mae rhaid i fi weid, mae fe wedi bod yn ddiwrnod arbennig o dde, o ran ffeid o ffosiliau, ond fi'n nacard nawr. Wel, mae gweddill y grŵp wedi mynd. Roedd yr elfa ffosiliau yn lwyddiant, unwaith eto, ond wi wedi dod i ardal arall yn Wren's Nest i, i chwilio am fy ffosiliau fy hun, a sgwlwch beth wi newydd ffeindo. Ond yw hwnna'n bert? Coral cadw yn ni'n cadw, yn ni'n uh, galw rhaina. Yn siŵr bod chi'n gallu uh, gweld pam. Ond o, oh, fi'n hapus iawn gyda hwnna. Wara teg, mae hwnna'n mynd yn syth yn y bag. Rych chi wedi clywed y dywediad nid dair yw popeth melyn, ia? Wel, pan ych chi'n casglu ffosiliau, nid ffosil yw popeth sy'n ffatrwm arno fe. Nag e ffosil yw hwn o gwbl, ond darn o slag haearn, felly yn amlwg ro'n nhw'n gwneud haearn yn yr ardal yma ar un adeg. Wel, 'na ni. Mae 'di bod yn ddiwrnod llwyddiannus yma yn Wren's Nest. Cofiwch, os ych chi'n lico'r fideos yma, tanysgrifiwch a chlicwch ar y gloch isod fel bod chi ddim yn colli unrhyw fideos sy'n dod lan. Ond am y tro, o Wren's Nest, hwyl fawr i chi.